Исәнмесез! Татарстан 24 телеканалында Кукмара яңалыклары үз эшен дәвам итә. Бүген мин Алмаз Ярмиев, сезне атнаның мөһим вакыйгалары белән таныштырырмын. Киләсе минутларда төп темалар турында кыскача. Хәрбиләр өчен яңа ярдәм. Стараемся для ребят, что скорее победа пришла. Автомунча һәм гуманитар ярдәм янәдән махсус хәрби операция зонасына китәргә әзер. Бары тик кодны әйтергә кирәк. Позвонил еще один номер. Тот представился, сказал, что сейчас у вас заблокируется все. Алдауның яңа юллары, гражданнарга үз акчаларын ничек саклап калырга? 600 баш сыер һәм 16 тонна сөт. Болай кешегә бөлсәң, средний зарплата үзең 43 мең булачак. Заманча сөт комплексы нинди булырга тиеш? Бер мәктәпкә ике чыгарылыш сыйныф укучысы. Эти девочки, несмотря на то, что их только двое, очень старательные, активные. Балалар саны аз булган мәктәпләрдә ничек укыталар һәм алар имтиханнарга әзерме? Тышкы яктан, гади машина, ә эчке яктан исә, чып-чын мунча. Сугышчан кардәшлек оешмасы хәрбиләр өчен янәдән могҗиза техника төзеде. Бу инде алар тарафыннан ясалучы җиденче автомунча. Бу турыда тулырак мәгълүмат киләсе язмада. Баня топится вот отсюда. Это дымоход. Мы ее уже протапливали, дым пускали, испытали эту баню уже.

Без 30 литрлы, 150 литрлы бакларга заказ бирдек, монда мич урнаштырылган. Ә монда ташлар салыначак, шулай ук мичләрдә салкын су өчен краннар да бар, кайнар су өчен дә урнаштырдык. Барысы да эшли, менә бу егетләр өчен юыну урыны булачак. Тәгәрмәчле мунча төзү идеясе ике ел элек барлыкка килгән. Шул вакытта ярдәм итәргә битараф булмаучылар яхшы мунча өчен кирәк булганның Барысын да машинага ничек урнаштырырга икәнлеге турында уйлый башлый. Ә нәтиҗә исә барлык өметләрне аклап, әйбәт килеп чыга. Ә җылылык озакка саклансын өчен аерым эш башкарылган. Эта баня у нас получается термобудка, она сама по себе была утепленная. Бу мунча термобудка, ул электән җылытылган иде. Термобудканы барлык кешеләр дә нәрсә икәнен күз алдына китерә. Анда пенопласт бар, без бары тик аның эченә фольга куеп тышладык. Машинаны төзекләндерү һәм аннан мунча ясау өчен волонтерларга шактый көч һәм акча кирәк булган, ләкин мондый игелекле эшне башкарып чыгуда ярдәм итүчеләр дә табылган. Данную машину мы нашли по интернету, в общем. Бу машинаны без интернеттан таптык. Казан шәһәрендә транспортны сату турында игълан чыкты. Сөйләшүләр башладык. Аннан хуҗасы белән шәхсән күрешеп сөйләшергә булдык. Һәм менә машина безгә бушлай диярлек эләкте дисәк тә була. Әлеге мунча үзе генә китмиячәк. Бу рейс аеруча кадерле. Алгы сызыкка шулай ук битараф булмаучылар көче белән алынган Урал мотоциклы да җибәрелә. В Кукмаре у нас есть мотоклуб, вот они нам позвонили. Кукмара мотоклубы безнең оешма белән элемтәгә чыкты. Бүгенге көндә махсус хәрби операциядә булган уллары өчен аның әти-әнисе шушы мотоциклны бирде. Ул шулай ук автомунча эченә кертелеп, хәрбигә китәчәк. Тегермәчле мунча алгы сызыкка егетләр янына барырга әзер. Традиция буенча, ул азык-төлек, беренчел кирәк-яраклар, медикаментлар белән тутырыла. Гомумән, кирәк булганның барысын да сыйдырырга тырышалар. Юл чыннан да ерак һәм көтелмәгән хәлләргә бай булачак. Ләкин машина йөртүчеләр кыйммәтле йөкне бербөтен итеп алып барып җиткерәчәкләренә ышаналар. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов.

Ну, слышит, как не слышит уже. Повелся. Телефон мошенниклары дәүләт хезмәтләре порталына да барып җитте. Әлеге эш ничек башкарыла соң? Иң элек телефонга, аккаунтка мөһим мәгълүмат җибәреләчәк дигән хәбәр килә. Аны уку өчен, җибәрелгән кодны әйтүне сорыйлар. Әгәр гражданнар бу кушкан эшләрне башкарсалар, мошенниклар бу кешеләрнең шәхси мәгълүматын куллана алачаклар. Кайбер кешеләргә безнең илнең экономикасын җимерергә кирәк инде безнең илдә паника кузгатырга кирәк шул сәбәпле инде бездә терактлар булдырыла инде кайбер кешеләр э, шуларга ияреп шул э, терактларга ияреп инде артык каты теге бдительность дип әйтмәс идем инде ниндидер э, булмаган тузга язмаган әйберләрне сөйләп шуны төрле төрле мессенджерларга җибәрәләр үзләренең группаларына җибәрәләр Инде ул үзегез беләсез, мозаика шикелле җыела. Халыкка булмаган әйберне җиткерәләр. Инде бу безнең халык арасында паника куптара. Кызының уяулыгы аркасында әлеге гражданин акчаларын саклап калып, мошенниклар тозагына эләкми кала. Полиция хезмәткәрләре әйтүенчә, алданмый калган очраклар сирәк була. Кешеләр күп очракта акчаларын югалталар. Ехал на машине, позвонил, оператор Билайна. Машинада барганда кәрәзле телефон операторы шалтыратты. Ул миңа тиздән минем сим-картамны блокировать итәләр дип сөйләде. Аннары ул дүрт санлы сан киләчәген әйтте. Аңа җибәрергә кушты һәм мин җибәрдем. Шуннан соң аралашуны дәвам иттек. Кызым кайткач кына мин дәүләт хезмәтләре порталына кереп булмаганын аңладым. Мошенник үзен банк хезмәткәре, полиция, юрист, табиб буларак таныштыра ала. Соңгы вакытта күп баскычлы схемалар кулланыла. Берьюлы берничә кеше спектакль уйнап шалтырата ала. Әгәр алдакчылар сезнең исемгә кредит алырга өлгергән икән, тиз арада полициягә барып гариза язарга кирәк. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Мәмәшер авылындагы сөт комплексы нибары җиде ай элек кенә үз эшен башлап җибәргән. Бүген биредә егерме биш кеше эшли. Һәм алар барысы да якындагы авыллардан. Сөт фермасында нинди шартлар тудырылган һәм монда эшләү авырмы-юкмы икәнен хезмәттәшем белде. Рузалия Җиһаншинага бүгенге көндә 62 яшь. Ул егерме елга якын фермада эшләгән. Соңыннан күпмедер вакыт почтальон булып торган. Ә хәзер Рузалия ханым сөт комплексында савымчы. Үзе әйтеп киткәнчә, биредә эшләү авыр түгел. Иң мөхиме, чисталыкны сакларга кирәк. Менә бөтен җирләрне хәзер йолкып оештырабыз, бөтен җирне чип-чиста итәбез, стеналарны буабыз, бөтен җирне оештырабыз, сыерлар кергәнче идеальный чисталык бар. Баш ветеринария табибы Илнур Исхаков бу өлкәдә инде дистә елдан артык эшли. Сөт комплексына эшкә ул ачылганнан соң ук урнаша. Хәзер аның үзенең ике ярдәмчесе дә бар. Иң беренчесе, менә шул сыерларның сакланышын тәэмин итү. Аларның чирләмәвен, өен, һәрберсен контрольдә тотып, һәрберсе ашыймы, эчәме, һәрберсен тәртипләп тору иде безнең. Сөт комплексында бүгенге көндә 600 гә якын сыер исәпләнә. Аларның яртысыннан артыгы савым залында. Бер тәүлек эчендә биредә уналты тонна сөт җитештерелә. Территориянең гомуми мәйданы сигез гектарны тәшкил итә, ләкин монда теләгән һәркем дә керә алмый. Территорияне җәйләндереп алынган, техниканы кертмибез, менә шлагбаум куеп куйдык яңарак кына. Аңарчы безнең үзебезнең самодельный шлагбаум тора йозакта. Техника керәсе булса, мәҗбүри кереп басалар. Бер кешенең дә һичкоң түлисе килми. Көтеп торалар шунда, и дезинфекцияләп, үзен сиптереп, шулай итеп кертәбез. Бүгенге көндә әлеге территориядә төзелеш эшләре алып барыла. Киләчәктә монда тагын бер комплекс барлыкка киләчәк. Ул 600 баш мөгезле эре терлеккә исәпләнәчәк. Димәк, сөт комплексына тагын яңа эшче көчләр кирәк була. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Унберенче сыйныф укучыларының имтиханнарга әзерлекләре дәвам итә. Быел Кукмара районында төрле юнәлешләр буенча беррәм дәүләт имтиханын 176 укучы тапшырачак. Ә Мәчкәрә авылын мәктәбендә быел нибары ике чыгарылыш укучысы бар. Аларның берсе белән якыннан Миләүшә Хаҗиева аралашты. Иң беренче әйтеп китергә кирәк, мономеры углеводларның нәрсә була инде? Кукурузлар. Тиздән мәктәпне тәмамлаячак Зәлия Шәмсетдинова химия фәне буенча биремнәрне хәзер инде җиңел генә башкарып чыга. Тормышларындагы беренче имтиханга ул һәм аның сыйныфташы берничә ел дәвамында әзерләнгәннәр. Я стараюсь сконцентрироваться. Мин игътибарымны бер эшкә генә юнәлтеп, берничә вариантны гына эшләргә тырышам. Мәсәлән, төрле фәннән биремнәрне төрле көнне башкарам. Зәлиянең планнарында Казан медицина көллиятенә керү, төп фәннәр буенча бердәм дәүләт имтиханыннан тыш, аңа химия һәм биология буенча белемнәрен тикшерергә туры киләчәк. Буш вакытның күп өлешен ул әзерлеккә багышлый. Зәлия билгеләп үткәнчә, сынауларны җиңәр өчен, азрак борчылырга һәм күбрәк ял итәргә кирәк. Стараюсь успокоить себя. Мин үземне тынычландырырга тырышам һәм имтиханны әйбәт тапшырачакмын дип үземне әзерлим. Без беренчесе дә, соңгысы да түгел бит. Юкка гына әйтмәгәннәр. Барысы да имтихан тапшыра һәм монда куркыныч әйбер юк. Чыгарылыш сыйныф укучысы билгеләп үткәнчә, соңгы еллар тиз узган. Унбер ел укыган дәвердә мәктәп белән бәйле истәлекләр дә күп сакланган. Зәлия бүген дә белем йортына беренче адымнарын атлаган көнне аеруча җылылык белән искә ала. Я пришла На первое сентября своей мамой. Беренче сентябрьгә әнием белән килдем. Барысы да матур, ак бантиклардан чәчәкләр тотканнар иде. Мин моның ничек булганын, беренче укытучыбызның безне ничек каршы алганын бүгенгедәй хәтерлим. Авыл мәктәбе бүгенге көндә 400 дән артык укучыга исәпләнгән, әмма хәзерге вакытта биредә 72 укучы гына белем ала. Быел исә унберенче сыйныфны бары тик ике укучы гына тәмамлый. Укучылар дефициты, әлбәттә, педагогларны борчый, әмма алар шулай ук моның уңай якларын да күрергә тырышалар. Две ученицы в классе, мне кажется, это огромный плюс, как для педагога, так и для Сыйныфта ике генә укучы булу, бер яктан, балаларның үзләренә дә, укытучыга да уңайлы, диеп уйлыйм. Бу индивидуаль укыту буларак кабул ителә, белем бирү дә сыйфатлырак булачак.

Әссәләмәгаләйкүм хөрмәтле тамашачылар, дин кардәшләребез! Әссәләмәгаләйкүм хөрмәтле Рәдиф хәзрәт! Вәгаләйкүмәссәлам вә рахматуллаһи вә баракатуһ! Бүгенге көндә күп кенә илләрдә экстремистик идеология белән актив рәвештә көрәш алып барыла. Рәдиф хәзрәт, әлеге күренешкә ислам динендә караш нинди? Әгъузубиллаһи минәш шәйтанир раҗим, бисмиллаһир рахманир рахим. Аллаһ Тәгаләгә хәмд сәнәләр, Пәйгамбәр Рәсул Саллаллаһу салават шәрифәләр булсын. Иң беренче, экстремизм дигән сүзгә инде тукталып китәсем килә. Экстремизм, кем ул экстремист? Ул тәртип бозучы. Экстремизм димәк инде тәртипнең бозылуы килеп чыга, шулай бит? Шуңа да дин дигән сүзне карасак, дин ул тәртип. Һәм тәртип белән тәртип бозу, димәк инде капма-каршы мәгънәләрне ала, шулай бит? Шуңа да нинди генә дөньяда тәртип бозылу булмасын, димәк, ул инде экстремизм килеп чыга. Хәтта юлда барганда да, кайвакыт барам шулай һәм күрәм, юл хәрәкәтен, мәсәлән, инде җәяүлеләр өчен чыгу юлы бар, шулай бит, аны үтеп китәсең, тегендә чүт кенә баргач, бераз гына баргач, кайберәүләр инде юлга йөгереп чыгалар машина алдыннан һәм йөгереп үтәргә телиләр. Ничектер, Ихтыярсыздан үземнең авызымнан чыгып китә, Кара, бу бит экстремист, дип. Ягъни ул кем? Ул тәртип бозды, шулай бит? Ягъни тәртипне бозды. Кем генә булмасын, ничек кенә тәртип бозмасын, ул зыян сала, иң беренче, үзенә, икенче, җәмгыятькә, әйләнә-тирәгә. Ягъни инде, әгәр дә без әйтәбез икән, дини экстремизм, Тәртипле тәртипсезлек килеп чыга. Ягъни тәртипле тәртипсезлек ул була алмый. Шуңа күрә дини экстремизм ул була алмый. Әгәр дә кеше дини икән, әгәр дә ул тәртипле булып яши икән, димәк, ул инде тәртипне бозарга аның хакы юк. Ә монда әгәр дә кайсыдыр милләткә бәйлибез икән, мәсәлән, димәк, таҗик милләтеме анда, дагестан милләтеме, чеченме ул һәм башкалар, Һәркем, әлбәттә, үз милләтен яхшы итеп күрсәтергә тырыша, ләкин һәрбер милләттә, һәрбер гаиләдә кайвакыт инде кимчелекләр булырга мөмкин. Шуңа күрә монда да, әгәр дә без әйтәбез икән, О, бу милләт, ул шушындый. Юк, алай түгел. Ул милләтнең күренекле шәхесләре бар, ул милләтнең күренекле уллары бар, кызлары бар, алар зур хезмәт куйган, алар Җәмгыятькә файдага күпме эшләр эшләгән. Анда табиблар да бар, анда мөгаллимнәр дә бар, анда зур шәхесләр дә бар, мәсәлән. Ә кемнеңдер шушы милләттә ниндидер әшәкелек кылу өчен без бөтен милләтне ямьсезләргә тиеш түгел. Шуңа күрә экстремизм дип әйтәбез икән, тәртипсезлекне без иң беренче планга куеп, аңа каршы көрәшәбез дип әйтәбез икән, анда, димәк, милләт тә, дин дә бернинди дә теге кагылышсыз булган, шушы тәртип бозучыларга каршы безнең көрәш булырга тиеш. Монда инде экстремизмга каршы көрәш игълан итәбез икән, димәк, без тулысынча тәртипсезлеккә каршы көрәшергә тиеш. Әдәп-әхлак ул инде Җәмгыятьтә өлкәннәрдән, акыл ияләреннән, галимнәрдән, укытучылардан, остазлардан тарала. Шуңа да Локман хәкимнең бер сүзе бар, Әдәпкә кайдан өйрәндең дигәч, әдәпсезләргә. Шуңа күрә без бүген күрдек икән кайдадыр экстремизмны, без үзебез дә, үзебезнең балаларыбызга да һәм гомумән җәмгыятькә без инде прививка куярга тиеш, ягъни аларга инде Вакцина ясарга тиеш нәрсә дип, менә болай ярамый. Күрдегезме, ничек начар, күпме кеше һәлак булды, күпме зыян күрелде, күпме кешеләр хаксызга рәнҗетелде. Әгәр дә моны алга таба шыйбыз икән, мәсәлән, бу безнең җәмгыятебезгә файда китермәячәк. Шуңа күрә менә бу моментларны инде без белергә, аңларга һәм дөрес итеп моңа җәмгыятьне тәрбияләргә тиеш. Әгәр дә